Itti aansee abbaa hawaasaa kan tahe, abbaa seenaa kanaa kan tahe, seenaa barraawe, seenaa barraawuu haqa godhatu hojjachuu isaatiif baabaa keenya Sheekh Amiin Ibroo galatoomfachuu barbaanna. Kitaabni kunis akka maxxanfamuuf jalqaba irraa eegalee hanga guyyaa arraatti waan nu wajjiin tureef, nu wajjiin dadhabeef galanni isaa guddaadha. Jazaahullahu kheyran janna. Rabbi umrii baabaa nuuf haa dheeressu fayyaa keessatti. Itti aanee ummaa tiyya Haadha Ammaar galatoomfachuu barbaada. Rabbiin duniyarratti jireenya gammachuu, Aakhiratti Jannatul Firdoos isii haa badhaasuun ja'a. Itti aansuudhaan maatii tiyya hunda galatoomfachuu barbaada. Keessaafuu haadha manaa tiyyallee galatoomfachuu barbaada inshaa Allaah. Rakkoo ni qaba? Nama keenyaatu haadha manaanin yaadee jechuun itti ulfaata. Haadha manaanin jaaladhe jechuunis itti ulfaata. An haadha manaa tiyya kabajaan qabaafii ja'a. Haati manaa tiyya na bira bakka qabdii ja'a. Nin jaaladhaan ammoo afaan hin baatu. Akka waan dhoorgaa wayiitti jechu. Ergamaan keenya immoo sallallahu alaihi wasallam faallaa kanaa turan. Gaaf tokko sahaabii tokkootu Amr ibn al-Aas jedhama. Ummata isaa keessatti nama kabajamaa, nama dhageettii qabu, sooressa biyyaa ture. Ergamaan Rabbi sallallahu alaihi wasallam qalbii isaa eeguuf jecha hoggaa Amr arge hunda ofitti waamee of bira kaa'e. Hoggaa da'waa godhus Amr ijaan laalaa ergamaan Rabbii dubbata. Maal yaade Amri? Ergamaan Rabbii duniyaa tanarraa tokkoffaa na jaalachuun ooluu jee Amr. Shakkii tana maalifin of keessa qabadhee taa'a? Dhaqee Ergamaa Rabbii gaafadhee tokkoffaa si jaaladha naan haa ja'u akkasi gammadee badhaasa fudhadhee gala je'e. Haya je'ee lubbuma isaatii wajji haasawa beekaa kana hundaa'uu namaa wajjii miti. Yaa Ergamaa Rabbii je'een. Duniyaa tanarraa tokkoffaa eenyu jaalattanii je'een. Amma gaa inni ana ja'a je'ee tottolfatee eegaa jira jechuu qalbi takkaan. Jannaan Ergamaan Rabbi sallallahu alaihi wasallam tokkoffaa Aayishaan jaaladha je'e. Yaa ergamaa Rabbii bar warra manaa dubbachaa hin jirru warra alaatirraa je'een. Warra alaatirraahis abbaa isiitin jaaladha je'een. Eenyu abbaan isii? Abuu Bakr. Yaa ergamaa Rabbii lammaffaan hoo? Lammaffaan Umari. Sadaffaan hoo? Sadaffaan Usmaani. Afraffaan hoo? Afraffaan Aliyyi. Ergamaa Rabbii gahee dhaabaa je'een. Lakkoofsi kun yoo itti fufe kuma afraffaa ta'uu mala jechu Amri H. Maaliif Amri dheengadda islaamawe hijraa irraa bara torbaffaa islaamawe H. Eega Badriil dabartee, Uhud dabartee, Ahzaab dabartee lolli guddaan Al-Huruubul Mifsaliyyaa ja'amtu eega dabree booda islaamummaa qeebale H. Ergamaan Rabbii warra duraa warra wareegamaa san tokko tokkoon maqaa isaanii kaase H. Kanaaf dubbiitu deemee asiin naan gahe dhiifama naa godhaa. Inshaa Allaah wanni jechuu barbaadu Kitaaba kana barreessuu irratti maaltu na kakaase? San isinii himuu barbaada. Waggaa afur dura Yunivarsiitii Madiinaa yeroo baradhu kitaaba tokko arge. Kitaabni kun sheeka tokkoo barreesse, eega waggaa 25 da'waa keessatti tajaajila kannee booda muuxannoo kiyya kan waggaa 25 jee sheeyni tokko kitaaba barreesse. Yeroo kana maaltu na keessa dhufe? Seenaa Sheek Amiin Ibroo barreessuun qaba waan je'uun na keessa dhufe. Namarraa waa korrojaami namni garuu namni irraa korroju sun nama Itoophiyaatii miti. Walii galu jirraami nama biyya Allahu biraa.
Akbar.
Kanaaf yeroo sanirraa eegalee na keessa dhufe jechuu wanni kun. Maaliif barbaachise kitaaba katabuun? Tokkoffaa seenaan ulamaa'ii teenyaa akka haftu barbaade jechuudha. Akka reefuu Doktorri keenya kan kabajaa Sheek Hajjiin ja'anitti, ummanni keenya yeroon isaan nama faarsan yaroo namni du'e qabri irra nama faarsan jecha. Bar nama akkanaa ture, nama akkasii ture, hiriyaa cimaa turre, waa hedduu wajjiin daleyne, yoo fedhe wajjiin hin daleyne beekhaa waan tokkollee. Namtichi kun qabrii keessaa ke'ee lakkii wajji hin daleyne jechuu ni danda'a? Hin danda'u. Kanaaf guyyaa san isa faarsa jechu. Sirriidhaa duuba akki kun? Sirrii miti jecha. Akka biyya birootti namni yeroo waggaa hanga tokko bulchee yookaan waggaa hanga tokko tajaajile kitaaba barreessa jechuudha. Muuxannoo isaa kan waggaa torbaa, muuxannoo isaa kan waggaa afurii, muuxannoo isaa kan waggaa saddeetii barreessa jechuudha. Baaraak Obaamaan waggaa saddeet Ameerikaa bulchee muuxannoo isaa barreessee jira jechuudha. Tiraampis amma hoggaa bu'e barreessuuf ta'a jette. Beekamaadha wanni kun biyya birootti jette. Biyya keenyatti immoo wanni kun baramaa miti. Wanni kun akka baramu godhuufi jechuun iyyaan kiyya ka duraa. Sheekkan keenya immoo seenaa irraa barraa'u hedduu tokko akka qaban hubadhe jechuun. Seenaa sheekhaa barreessu akka seenaa hedduu qabanin hubadhe. Biyya biroo mashaayikhni damoozni isaanii kafalamee Wizaaratul Awqaaf jedhanii biiroo mashaayikhaa fi imaammanii fi du'aataaf damooza baatitti ramadduu jira jechuun. Kanaaf sheekni kun damooztanyaadha jechu. Masjiida salaachisurratti damooza fudhata. Darsii barsiisurratti damooza fudhata. Yunivarsitii barsiisurratti damooza fudhata jechu. Sheekkan keenya ammoo damoozni isaanii sawaaba Rabbii qofa tahee waggaa 30, waggaa 40, waggaa 50, waggaa 60 tajaajilanii jiran jechu. Seenaan isaanii immoo hafee jiraa? Hin hafne jechu. Ammallee seenaan eega namni du'ee booda barrooytu seenaa sirriiti jaanii guutuu fudhachuun ni ulfaata jechuudha. Fakkeenya isinii godha. Sheekha keenya Doktara kabajaa Sheeh Hajjii wajjiin akkana hojjannee akkana hojjannee namni tokko yoo jee, Rabbi umrii isaanii nuuf haa dheereysu, eega isaan dalagaa kheyrii dalaganii gama fuula Rabbii deeman booda yoo jee, wanni sun yoo sirrii hin tahin Sheeh Hajjiin deebi'anii sirreessuu ni danda'anii? Hin dandahan jechuudha. Seenaan tun seenaa sirrii hin taatu jechuudha. Seenaa sirrii yoo hin tahin ammoo qudwaa namaa tahuun ni ulfaata jecha. Kanaaf seenaan isaanii osoo osoo isaan lubbuun jiranii yoo gad lakkifamuu illee baate osoo lubbuun jiranii barraawee taa'ee san booda gad lakkifamuu qaba yaada jedhu waanin qabuuf. Lammaffaa darasoota kumaatamaan ilmii baratan qabna biyya teenya tana keessatti. Majlisa garii keessatti darasaa kuma afurii jira, darasaa kuma shanii jira, majlisa gurguddaa qabna jechu. Darasoonni kun dhaloota qubeeti warra barreessee dubbisuu danda'u jechu. Kanaaf seenaa Sheikh Amiin Ibroo yeroo barreessu darasoota kanaaf qudwaa taha jedhee waan yaadeef jechu. Ilmi namaa jireenya isaa keessatti qudwaa isa barbaachisa. Ulaa'ika alladhiina hada Allaah fabihudaahu muqtadih jedha Rabbi subhaanahu wa ta'aala. Jarri sun, jarri Anbiyootaa, warri maqaa isaanii sii lakkaawe sun, Ya'quubii fi Iisaa fi Zakariyyaa fi Yahyaa fi Nuuhii fi kun hundi warra Rabbi isaan qaceelchee. Fabihudaahu muqtadih. Qaceelloo isaanitti hidhadhu jaa yaa Muhammad, Sallallaahu aleyhi wa sallam. Kanaaf, darasoonni keenya warri amma majlisa ilmii jiran, kitaaba kana hoggaa dubbisan, nama tokko ka akka isaanii majlisa ilmii barate, ka karaa amma isaan irra jiran kana irra dabre, ka amma ammoo biyya tanaaf waa hojjatee jira, anis akkas tahuu qaba yokaan ammoo caaluu qaba ja'anii akka isaan onnatanii daran ilmii baratan waan barbaadeef. Sadaffaa, hawaasni bal'aan sadarkaa ulamaa'ii gahee isaan ummata keessa bahatan shorri isaanii hangam akka gahu beekee akka mashaayikha kabajuufi jechuudha. Ergamaan Rabbi sallallaahu aleyhi wasallam maal ja'a? Inna min ijlaalillaahi ta'aalaa, Rabbi guddisuurraa lakkaawama ja'a. Nama muslimaa ka karaa Rabbii keessatti arriin itti baase guddisuun, kabajuun, Rabbi kabajuurraa ja'ama ja'a. Akkasuma nama Qur'aana Rabbii ba'ate kabajuun, Rabbi kabajuurraa lakkaawama ja'a Ergamaan Rabbi sallallaahu aleyhi wasallam. Kanaaf mashaayikha keenya bu'aa bahii isaan irra dabran hawaasni akka baru barbaadeeti. Inshaa Allaah egaa hanganaa ol yoon qabadhe Ustaaz Gaalii faan sanuu miseensota Caffee fi miseensota Paarlaamaatu waltajjii teenya oofaa jira. Inshaa Allaah egaa kissii nu bananiis ni sodaanna beektani. Rabbi nagaya nu haa godhu. Hedduu naa galatoomaa waan hirmaattaniif. Warra kitaabni kun akka bakka gahuuf qooda isaanii bahatan hunda galatoomfachuun barbaada. Jazaakumullaahu khayran. Salaamu Aleykum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.